Ki ta i tol ma mege, ka an abe tyero lok ma tin i ba bot wu lubok lok, wan kumere cawa ni wan otiko i Toronto, Canada, ka ma wan ogure iye. Ci kong ma peya an an aloko mapol, amito acak ki tung bot omera ma i agikki ca kong en otit niye ki ki ka ma wan tye iye ki lok manok. Apwoyi. Apwoyi.
ka boko lok ki gunya. Amorowu weng lubok lok, iya yom me bedo nino ma tin-ni ka rwatte kedwu ki nywako lok matino tino tutwalle pi yub madit ma tye ka bino i dwe me aboro nino dwe pyeraryo wiye abic

ki omegina ki lumegina mukene ni ma kacel watamo ni kare dong oromo ma wan macalo wan dwor wabed wunu ki kare me rwatte me notte ki ribo tam ki ribo dog ot Kwero tekwarowa wan macalo wan luo co luo foundation ma tye NGO ma tye kany tye registered kany tye registered bene i Uganda kacel ki ot kwariwa mapatpat pa luo ducu. ma tye i Uganda ki i Kenya ci i South Sudan ki lobo mukene weng ma lwor tye iye ni wanongo ni kare dong en wek wan wucak bedo wunu kacel wek wan wungene wunu wek wan wucako kit me notte wek wati ki tekwarowa ni me pilo wiwa. me pwonyo lutinowa ki me neno ni wagwoko dok bene wakwero wek opir wi wan, opir wi lutinowa dok wek wi lobo onge ni wan ka in wa in ilwor in ibedo anga ci iya yom ni laditi olwongowa tyeno-ni ni wan obino nyutte botwu wamotu bene dong maditte aye Convention pa Nwo me Acel ma wan eni-ni weng watye ka yelle me neno ni otiine dok okato maber mamwonya ma pe bileno wiwa dok binyeggowa. Ci iya yom tutwal an ma nongo aneno waci ni an kilwonga ni Ogeta atye i kin lutela acel ma ocako te foundation eno ni cawa ni atye macalo president ne dok atye ka tic ki omegina ki lumegina ma kany ma i but lobo ma padi padi weng wek nino dwe pyer aryo wiye aboro nino dwe pyer aryo wiye abic me oo pieri aboro me dwe me aboro obed gin me acakki obed gin me yom cwiny obed gin ma bipilo wiwa dok obed gin ma dano bimitone dok bitamo pire dok biyubbe pire mwaka ki mwaka ki mwaka cakke i mwaka-ni ci an ajolowu dok apwoyo tutwal. Iya,
lubok lok wun winy we cwi jami moni obedo awire ko i wang buk kenyu ni ya Acholi tye ki kacokke madit, Dwor tye ki kacokke madit i Toronto-ni man tin-ni dong in dong iwinyo ki iri yub tye ka wot anyim ineno kite naka young minister pa ye yeri ma loyo lok kalimo wa economy dong tye ni yub mi dong kume tye kumeno ba lubok lok dong an abi jolo woma an abi jolo Woma madit en kadi an anyut en ci dong kona bala ka bala dong aweko en kong onyute ka wun neno video ma an abolo pud en lawu ma ni woma ma wan onyono dong kede bwola ma gwalo ni en aye en ladita en dok en nongo onyute bot ladit wang fu An apwoyo tutwal ah, ka boko lok ki gunya. Pol tutwal supporters jo ma lubo kor ma bene gin wun wuwaco ki loboni ni ngo? Lubok lok ma gigudo lango. Eh, Mm.
then and then Subscribers.
Eh. en eno ni apwoyo tutwal subscribers ducu tung lobo weng ma idi lobo ni eni an lalok eni an nya ojo aci lukone An aye atye president pa Acholi Diaspora Association, wun dong wuwinyo ngo ma omera obino owaco wa? Wan ki kany watye atera me jolo lwak lwo ducu i te ceng ni eni i Toronto kany i dwe me aboro. Wayubbe i level ma lamal pe dok cwinywa yom twatwal ni for the first time History me Toronto eni nyo me Canada eni lwo ma kany aye bo hosting the first ever lwo convention i te lobo ni eni. Wan cwiny wa yom adada watye ka kuru akura wan opwoyo tutwal gang yomo pe meno ladit kulu. Eh, man ene ladit president ma mewa ba. Ka wun wutamo ni wan dong wutye alone kenwa wang. Ladit lobo ma mwa eh. Ene en we. Man joka ci en aye doro wiwa kany ka loko mo keken tye nongo en ki wan okemo en ineno dong kuman ba me agikine dong wan myero ojol welowa madit me awora ma dong en ni pe an ma twero jole wek ladit president dong ojol apwoyo tutwal apwoyo matek mada ladit guja ah, omina kare man ah, me jolo ladit ah, honorable anthony akol

Pien dano mapol i kinwu mukene onongo pe gibedo kacel i tic kany dwong tutwal, ento bino ma kany dano mapol pe ka bino kacel. Meno ni apwowu tutwal pi ribbe kare man ma koma tye kany. Wakato ducu, myero apwowu pi yub ma tye i rwom ma lamal pi dwe me aboro. en ni, An abecwalo kwerane gang ni gin ma peya otimme kany, en aye tye ka timme i dwe me aboro. I dwe me aboro-ni eni bibedo dwe mo ma pire tek ma wi dano pe biwil iye. Dano ma tye i paco kuca i Uganda, jo ma tye i South Sudan, jo mukene ma Jaluo ma gin tye i Kenya ma an abedo ka nongogi, gitye bedo ki ayub me bino akubogi ki ladit Obita. Lobo mukene ma gitye i lobo mukene calo i Tanzania weng gitye ka kubbe ma an atye ka nongo cim ki botgi macalo wun kong ma acwalo i Parliamentary Group. Amito ni wun wunge ni ki botwa i Parliament me Uganda, MPs ma a ki i lobo Acholi, ma gia ki i lobo Alur, ma gia ki i Lango ki Copadola ma gitye i kinwa gitye ki yomcwiny ki miti me bedo ka ribbe pe gukany ki mabor. Niyeni ribbe man onene pe timme ma wun wucako tere ki kany. Atamo ni mwaka ki mwaka myero omedde ki yubbe anyim. Dong amito cwalo kwena bot eh, lutuwa ma gin tye paco i Uganda, ma gin tye i South Sudan, ma gin tye i Tanzania, ma gitye i Kenya, kabedo mapatpat ma lwor tye iye. Ki dong lwor mukene ma gitye i lobo mapatpat. ni omyero dwe me aboro eni obed dwe me aboro ma in myero ikwan nyingi-ni ibedo itye iye i acakkine. Kadi ngeyo gini, acakkine pire tek mada ba. Neno yu wer iyelo ki wi dano, penyi kadi ni wer wer ayu kare ma wan watye ayelle ca i lum. Inne ibedo kwer ma wan watye ayelle me cako te gin-ni. So an alego jo ma tye i lobo papat, kono USA, kono UK, kono kwene, ni eni aye omyero obed ka ma wan myero warib iye wiwa kany. An atamo ni lok ma nene wan obedo ka lokone pi kare matir, kare madwong, watye ka yenyo actual agenda, wayenyo agenda pa luo, jo mukene ower awera, jo mukene otimo ngo. An atamo ni kong wacako ki kany dong.
Ripen ma waribbe kany-ni, agenda pa wan luo mono tye ngo? Wacak wunu ki kany. ci an atamo ne kawek agik kenyo pi cawa ni an apwoya dano ma tye winyo wa kabedo papat dok alego ki bene ni pe okak ki winyo wa myero in ikwan nyingi keken ibed tye i nino ni eni ma yub tye ka wot anyim aneno rwome ki wanga wan ocako wiye o neno ca yo
wanyono mere myelo kanyo maber ada atamo ni obeku makato ni eni pien ni dano mapol ma gubedo ka goyo nacim dano calo wat mon ni en ebino goyo nao dano calo Romeo gi hmm. bos piko tim gi bene tye en bene bino bene tye hmm. kobo kanyi ngara maki tye kan wa gibwori ki Uganda ka yamo tye ka kuro dano ka tye yela ka la wiye wobe ngara maki ki kan pe so Kadi ngatte onongo tye i te okono ma okanne ka mo, in iyelle inakke i o kany. Ah, wan jal awewo. Ka wao kany, ci wamyelo gin mo keken ma romo amyela. Wawero bene gin mo keken ma romo awera. Pien nongo watye agonya.
An atamo ni enni pire tek.
Dong lubok lok wun winyo ki itwu. Ka onongo ni nene, ce wan obed an wan obita kite wan obed kanyi. Wan aye ci ma wan bedo kany wabedo waco pire ni o oh, luo convention o oh, luo uye ko ladit e man wi kalang pa kaka obino neno ko wange ko ka dong an oti kany nge ka ke yer ke kilak nos eh ka neno an da tye no jo me kilak nos weng tye e yo ka dok lu MP luwara dok oyera ma calo won kom ma chwele parliamentary group Kadi ne atelo wiya o kany rom maculi weng dong tye kany. Eyo ya. So kadi tye nena kany pe nge ni nena kom ano no na bola kol ento en keken. Eyo. Aculi dong en wapongo dong eh. en. Eh.
En en we. So wun lubok lok wun dong winyo kit lok ke en. In iti wun wun lu London. Eh an winyo wun mar obed ka o lady yop. Eh utim ber ba i wange pe wan wamir agenda waket tuko wun nama chiel. Iwa i yop ti neno piario wi abic wun piario wi angwen do bino.

Enen, wan, wan ladit obino, wagwoko ladit maber, ladit obino onongo ni pe ke pe man kite naka en icero mere woko, icero mere ka moni, ibedo mere keni, ibedo ngo. Pe. Kan wunu neno, wan wacwalo video. Meno en ni evident ba. Manyuto ni kaka tye o ni ling i kin piny. Kija wan bedo adi ladit. Jok miye aryo. Enen, ka imedo ki lutino ngwing ngwing ni ni. Wan dong wapongo but dictrict acel. Long. Gin, gin ma nywal pe tum. Yo.
Aneno kere wun tye kere kanyi. Kere tye awot maber.
Eh? Awu me pe pe ki tye ka yweyo. Eh, tye acido kwok maber. E wang na. Yo. Nyo, so latin do otiro pe maber. En bene confirming. Ni guni ma gitye kanyi. Waketo ki mon bene.

yot kom tye. Kong kuman ba, wan obed dwogo cen i yub mukene ka dong inen nongo watye ka nyikke dong cok ki lwo konvent dok waye dwogo cen wek watye ki dok kaboko dok.